Eh? Lubok lok? Wutye? Ay, ay, ay, lubok lok dano pud oyela ya. Inge ba? Aceng ca bedo awaco ni, acwali moni mo tamo ni dek do obedo leli. Acwali eno omyero gibed acule, mucara. Dwe ki dwe, eh? Wutamo ni dek kong igura agura-ni. Actually, en omyero gicul mucara. Ka inen ce kome dong pe ci lutinne omyero cam mucara pension eni. Inen? Olel ayela. Dong gin na gin pe otamo ere nino eh peko ma dong olel kelu akenyo eh pe dok cua ni pe gutemo maber anyway peko na mere dong en eno yen onu yengeo eh ci dong awaci dong kong dong abino agam lok mo manonok ma nongo ineno ni nongo gibedo ayel aye i wiya me acel ah yub tyen gina ni aya me acel dano mogo pud ineno dingo dingo rarac mo Laceng ca lok okelle ni nyen mono ocit ci to oko i Arua ca kare ma onongo gin tye ko i lok me ciguligu. Neno, dano ocako kit peny mogo ma tere peke. Uu, man dong ngati kong oto nining? Uu, ngati no dong kono no dong obayo mon no dong pii. Ah, gin dong otime dong ongoko nyer dong ka gine kong. I winy kong ki lokke. peko tung peko meno acoko ki ye balubo olok an wa ipeny ming pe ki peny ma to dong to hmm? kede ito wa kwe dong to eneno wa jali mege no nong lacwec no yowa in debe to ibunga to de ibunga dong eno ento lok ma ceng ca an anongo ngeyo giwaci ni dako ka dong inen dong omoko tamme ni ibol aranya i komi nyo wacci dong ilanyi wa lubbe Catan bene dolo cinge kene nen anena Catan dolo cinge nen anena pien nongo dong pe larre obiti i komi dong me World Cup. me kanye mo laceng ca abedo ka kwano lokke ci inge ka dong akwano kit en nongo myero atitwu wek wun bene wunge ineno gin ma dong otimme ma dong ocito ci kelo ayela en ni jali twon laywac mo ma pe lare hmm? awinyo nyeri ywayo ywac mo ma dong pe dong lare en man me arega-ni Ka cal ma mega-ni eni nonye i lung nino acel lamege eni ineno eni man atye ka miti arekomendi in ka ngat moni ma in itye woko keny ma in ibido en akekecani kicel kicel man eni kong namo ba ma pien cwali yuku bot Lubanga con ka ita ma tuku kede kong namo ineno niye bullet bourbon kakane tye wa i pyerangwen wiye abic man eni mar nongo idingo lake ci icoyo kwede pien en ionyo i wi got ka cito ci winyo kite ci ityer kwede ci nongo en itam kite oboni ki ngangaa olangi ngangaa ityer ci itero mot ba Man eni tono matitidi nongo kong be itimo gin akonyo ya ci ipone kede nongo itimo gin akonyo hmm? karo kene ka inino ma dong in dong itiyo matek ci ibino itono mo manok cwali ka bur ywe hmm? en pe man en man kode en lutino imaro men ka dengi dengi ni me to dong oko ni dong nyeri cani meko bedo ko ite kongo dako ne bino tingo kelo gang Diki dok nung otok. Diki ma nung dok odok. Diki ma dok otok. Wa luganga dako ki dong bedo oconne. In nung ki cweri ni wun bedi ni. Laco ma la mer kiri in pudi bedi kiri wa icane ni. Mego ni pe ye ayi we dong an ma meka ni ya gina dong e lak liye dong pe lo rwere ya o oh, ko kera ko. Cero tingo nyeri kata kata kata kata keo gang. Coo buru ywe odiko nung kato ira ki cwa ki nyoka ki nganga gini. mato dok doki otyeno dok omeno nyen mo dong lamego ni joni kit dong ocwake wa lamego ni omoko tame dong ni an dong tin abe ti i kom nyeri ci ocito owinye o ki jo me mucari wa an atye ki dano na matino amyero akel botwu. Kwo gire ento kong wun wugwok i kin jo a dong gucito oko. Ti wunye i ryenu mo, pien en mer ma pe ngeyo wa kome wa, cawa abicel me dyewor-ni yang yang yang ocito ki loro nyer dok i ot lyel. Jo-ni opwongo doggola woko kwiny kwiny kwiny. Ot lyel i caro-ni weny nongo cementi wa. cementi mere mangic ni. Ti gum arac pa jali nongo ti dano kene ma nongo pud wegi ki pe ogamo gi. gitye i ot kunu boyo wigi kunu ineno so nyeri dong gibolo co kunu gipungo gate lamego dong odoko gang awobe ni kare bene pe gibedo trans night gin bene ngwec pungo padlock-ko ki woko kang aa jalwe. Jali eni caa apar acel awinyo jali ni ocako koko dong oco dong eni en kit ma jwi co mere gang dong lwongo madam dong ki ngo kene ee min gin ee wee nena kong ki mo ka acam ba oo kong kene co nge ni tye i wi kabuto co awinyo oyabo wange wange loke celu nge ki piny. onongo ni an dok atye kwede aa betri dong an dok atye kwede aryo adek co ngiyo kany neno lyel ngiyo kany neno lyel neno ka cakane oduro cut wulululu obikonya do obikonya an pe atoya Odongo duru kenyo aryo adek joni en atye gang i mucari kenyo wa gin dong gingiyo gineno lyel dong gutuc waci wu ee ja lyel ican lyel ican oceo da.

Ka in iwaco in pe ito, gang udi kwena. Oo, wan obedo wa ka ma kite ni, dako na nyinge Gerere, ee, ogo cim me ya, na mace. Iwaco, ok, wan ongeyo ni in ito oko. Gin na tye alokki eni dong weng man spirit, tibu ni dong tye alok. In dong kome tye alok ki ki kwo ma woko, kwo me polo dong in dong iti kunu. Ineno, pien wan watye ki lyeli mukene ma kino geni giloko bene kor lok tye ki kite ni. Ka lyel man onyo odoo i kome, ineno, Dong wabitimi kica, citi, ci cik joni, pien wan wangeyo ni man dong in tipo. Joni bene pe obineni. Ka icito i gangi, cit ci imot lub paconi, ci ilokke idug cen. Aa, woma okato woko we. Ywayo ngwec. Tyene nono. Cito, ocito donyo gang, tye ka lok ki dakone. Dakone bene dong odingo, odingo wiye calo pe tye ka niang. Tye ka lok ki dako ne, dako ne olingo. Boy pe te awinye. Dal nye do dang koko mo do ngene en de tibu. Kongo dak matte. Eh? Men ni en oneni kongo ket. Woma dong pe gudu wa kongo ba. Te nino woma Jimmy no en do weko bot wa. Yo man tyen loke ni Jimmy ni en kere ka in bi nyamo. Eh? pe nyam dong okato lacu. Hmm? Dok be in i wi lobo ni eni in ka in ibedo. Pe wek ka lwok do dok ka two. Jim i ca weng in gi juki gino moni timo. Gi juki gino moni timo. Juki gino moni timo. Nino mo in wan cwali ka iye kunu. Ka wek wi cak panya. Mena e story ma wa ti aboke wu kong wu lubok lok. Pien ni en ne ni pire tek. Dano ken lu yela. Hmm? Dok in inen kong kit ayela pa nyeri, tyen lokke mar kone bene pe, oweko kongo wa labongo yat lokke cane. In iwa in lanywa gijuki tino idok gijuki, iwa ojuk kwer cito ki cero i ot amarane. Mene dong lok me agikki ba, wun lubok lok. Abiduwu cen, wun jo moni en otyeko bedo apenya lok ato pa Jalica oto i Genicang kwaro-ni, pe amito ayela. Ka wun dong wunongo ni wun cwinywu dong tye iye tutwal, wun dong wucit ikwe? I gang lyel kunnu. Moni ka penya ni, o, man ni eni nongo dong kwone giculo kwo? Ah, an angeyo nini? an angeyo nini? An gin a akwano aye a akwano botwu. In ka dong in tye ki lapeny adit, cit ike, me acel ko icit, ci cet kong ka gin ka kano, ka kano pekoni. Ka mon icona ni ah man kwo pa lator en kwan ni ngo? Eh, ni gipos mo to wa lator to ki tu ango? Ah. Lebok lo, wek awek wu, bye wu, obed aber, wanen doki.